Ase nyiero ka ndalo ariyo in ema nariti mondo apimni mbaka no. Inyiero. Ang'o momori? Ah bwana ka nitie jok ma jok jok monego wuogo. Akia ni inyalo wuo kodgi koso ma jato kwergi akwera. Jok mager, jothum. Jothum ma mago angala. Mm. Ah ka nitie joma emotional emotional kurutu mm. moingo kata mana nyiri. Mm. to jothumbo angla yawa gimoro otimre atima ni mathin maromo kama mm. osechikore ne studio ogolo thum for example ok ni for example bwana bwana jathum jathum obwoga abwoga jathum mm. polis obiro kawe Mm. Eh, omera thum osegol. Idhi penje wach moro e sel. Pingo rida. Odhi penje mana wach moro e sel, be oduoga duoga. Be oduoga duoga odhi da dhoge. Mm. En ok oelewa ni joka dwa mana dhi ndiko statement. Mm. Pingo rida, ping, nyadundo pingo rida. Mm. Nduma koro ng'ole. To nduma mm. odhi ng'oli ka polis nade. Mm. Osiepe mabeyo mano yuora. Eh. injinia kia ng'awa giri mwalimu penjo mm. simu gore nang'o mm. motimore okil osiepna nogolo no, no gari oidho ndege ni mano mana romand ema thum osewuok ne kamano ero thum dhi mana album misima romand pok oninde jela jakondem jakondem koro onego bed ni wero mana stoch jela indiko ni jela album jela album kodwa pako nindo ng'ama osenindo kamiti maber ng'ama pako ah ok igol thum ya kanyo tiwacho ni wada an thum aweyo adwa dhi timo gimoro mopogore. Idugi winjo kopako ni niya, ni eh. an to koro jela kanye ma koro ang'iyo godo, macha mta. Eh, ni macha mta. Iwinjo niya, ni OCS kia ni ng'awa ng'awa ng'awa, imed bedie. Eh. Ni ene manodhi ochiko ite. Eh. Eh, ichogo disi ma nyandarwa gere iparo na wach moro mar jothumni eh. koro nitiere jathum moro eh. ni e bana echwa kanyo osewero mera eh ahero to kendo giwero Akena ngomiyo Gi gihera nyaero. hero. Gihera hero. Nyaera bani. Eh, nyaero. Bani chodhore ndalo pi. Gin sire. Bana ne we wuoyo ne nyimine ga kamano. Nanto mana Koro jokes. koro jathumni ne dhi ahero wuok Ugunja. Eh. En ja Ugenya. Eh. Bwana noringo kalo Kisumo, kala ahero. Ka- Kobura Kano mane odhiyeno. Odhi okalo modhi nyaka Wase. Nawuotho mos mos achoma hero. To ere kaka mtoka odhi ong'ado koso koso nomere gari? ahero en ah, ka ne pogruok nitiere kind ahero gi awasi no. ahero en michele to awasi en niang' congratulations jathumni nodhi nyemo Bwana kari riek na ritu within kamano bwana kari wich mathin nyalo ting'o bungo mang'eny. Nodhi nyemo. Ing'eni nitie joma kendo nodhi nyemo muron. Dogi winjo ka gari odhi kodo kosefwenyo ni ne nyako cha ni ahero koro dwa dok ahero. Ee. koko luwo nini muron mondo nyam niang mondo nyam niang koro kata ko no wuotho mondo luwo gi mit moro eh. mit ma koro dhieno iti iti iti riek ga to to jomoko to wacho ni to wacho ni to wacho ni ni ni rieko ni notonge kama ibiro dhiya go ah, ah, Tang'o mi ibiro ga go nyaka lande wa. Mano kama dwa mana kinyi. Ni ok ibi dhigo mabor. Hmm. Dong ne ad, dong sani wadak ne onge kuma chaye biro teri. Achaye ok en gari midhigo kamoro ng'ata.